Joshua chuan hnek fuh tumin a kutte chu a phar chhuak ve a, mahse, a chet rang em avang chuan a khawih fuh ve hman lo a. Naional ah chuan a duh dan danin a hnek mai si i, a chet rang em avangin a opponent te chu che mang loin a hmu thei kan tih tawh kha. Naiona chuan Joshua boruaka a awm lai chu a han hnek vak a. Joshua chuan a hnunga ban lian tak chu a tauh che nghal vek a, mahse, special grade a nih avangin engtin mah chuan a awm lo. Naia chuanin, Khan lo tak hianin, i tan chuan min hneh theihna chansi a awm lo a ni, a han ti vel a. Joshua pawhin, Beihar a ti ve deuh nge ni? A che rang si a, min i tek laiin ka technique pakhat mah ka hmang thei si lo, engtia counter e tek tur nge ni? tiin a ngaihtu a vung vung a. Chutah Naoya chu tlan kual leh vak vakin a rawn let leh chuan Choso chu a pumah chuan a vit pawp a. Hetia Choso a vih vang hian a chak loh phah dawn emaw tiin hmanhmawh lo takin a han ti tihpui vel a, chu chu a thil tih sual lian tak a ni. Chuti an ti ti lai chuan Choso chuan a remchang a la a, a thisen tam tak chu Leiah chuanin a tling khah tir vek a. Chu chu chaw saw tan chance tha lutuk niin bawhpelh a tum lo. Naoya pawn a hriat ve leh a rang thei ang berin a tawlh let nghal. Naoya hianin frame sawmhnih pali a siam kan tih tawh kha. Heng a frame siamah te hianin hun pawt let thei ang maiin a chet dan ngai ang chiah khan a let leh thei a. Tin frame hi a siam sual palh a nih chuan a opponent te tan attack na hun tha tak niin frame khat pawh hi a siam sual thiang lo a ni. A dingna ngaia a chiah chuan Voding leh in chu pawh chu Chaw Saw chuan lo hre ve in a technique hmang turin a lo chang reng a. Chaw Saw chuan Khars Energy chu thisenah a letling a, thisen eng anga tam pawh hloh mah se, Khars Energy hmang ang tho kha a nih avangin amah hian a chauhchhiat phah lo a ni. Nawiya chuan Chawsaw chuan a Cars Technic a hmang dawn emaw tiin a chet hma ngei a, chet khalh a tum a. Mahse, a hneih viau hnu pawh chuan Chawsaw chuan a hmang lo. Chung lama thisen rawn far keuh keuh chu bawm puak ang maiin a siam a. Chumi a nih vang chuan Nawiya tan pawh chuan dang ngeihna awm loin Chawsaw thisen chuan a fuh a.

Ka ti dam thei che. Mahse i ta Dory thih thu hi hotute kiangah i report tur a ni, a ti a. I ta Dory chu lo harh chhuak zawkin a bulah chuan Yota pawh chu a awm ve a. Yota chu thaw deuh hawkin, Gojo sensei in a kal hmain lo en zui tur che in min ti a, a ti a. A nihna takah chuan i ta Dory hi tha theih a ni rih lo a, Sukuna a rawn lang leng a, i ta Dory taksa te chu rawn siam tha leh vek in reilo te a ngai a rawn aw leh dawn a ni. Tin i ata in i ta Dory a vih lai khan a lungphu chu rei vak lo a chawl hman a, mahse reverse cards technique hmang nghal vat in chu chuan i ta Dory chu a ti dam leh nghal a, mahse ni khaw hrelo chuan a awm ta tho a. Chutia an ti ti lai chuan Megumi chu hnunglam atangin a rawn kal a, Itadori hetlai hmunah eng a i tih? Jujutsu lamah kan let leh nghal vat anga i nia? tiin Itadori chu rawn pawh tho a tum a. Itadori chuan, Ka thei lo, keimah vangin mipui tam tak an thi a, ka thil tih sual vang lio lio a ni, a ti a. Megumi chuan, Kei a, kan zavai vang alawm. Hero kan ni hleinem, Jujutsu sorcerer kan ni a, mi zawng zawng chu kan chhan vek thei hleinem, tiin a hnem a. Mahse Itadori chu a la hmin zan lo. Megumi chuan, Khawngaih takin Itadori, min pui hram teh. I chakna kha ka mamawh a ni. Ka ling game chu a inṭan tawh a, a tuar hmasa ber tur chu ka unau nu ni. Chuvangin i theihna chak tak mai kha ka mamawh a ni, min pui thei angem? a ti a.

Itadori in a vawikhatna atan a unaupa anga a sawi chu a lawm em avangin UG a rawn ti a, Master Tengeng hmu tur chuan in hnuai lamah chuan an chhuk a. Kum sawm pahnih kal ta a ghetto ngap taka a lo talna pawh kha a ngai ang angin a lo la awm a, tunnel chhungah chuan lut zelin a tawpah Master Tengeng chu a lo awm a. Master Tengeng awmna chu a lo var vek a, a chhungah chuan thil dang engmah a awm lo. Engatinge Master Tengeng chu a lo lang lo a tiin Yogi chu an zawt a, ani chuan keimah vang a niang, a hmuh duh zawng tak ka ni lo te pawh a ni mahna a ti a. A rawn lang mai lo vangin kal leh mai an tum a, mahse Tengeng chu lo langin an hming leh an nihna te chu a rawn sawi a, Yogi Sukomo nen chuan a hma pawhin an lo inhmu tawh thin a ni awm e. Master Tengeng hi Star Plus Mavesel nena insiam rem tura tih kha an ni a, mahse Toji in Star Plus Mavesel a thah avangin a lang dan te chu a lo dang a, mahse amah hi chu thi thei lo a ni. Master Tengeng hian Japan rama barrier hrang hrang te chu a enkawl a, chung barrier te a enkawl loh chuanin Japan ramah hian curse tam tak an rawn chhuak dawn a, Jujutsu Sorcerer te himna a tlahniam bawk dawn a ni. Star Plus Mavesen len inkawp tur an nih kha, mahse an inkawp loh vang chuan Kenzaku chuan cars tam tak chu a chhuah thei phah a. Master Tengeng chuan an zawhna neih zawng zawng chu hrilh a intiam a, mahse Special Grade pahnihin min veng ngei ngei tur a ni a ti ve thung a. Tengeng hi thi thei lo ni mahse Self Defence a nei lo ve thung a, a burial te chu Kenzakuin a rawn attack a a control a nih chuan hei ai nasa hian cars te hi an pung anga Rampuma buaina a thleng dawn a ni. A hma chuan Teng Geng hi mihring nen an lang dan a inang a, Star Plus hma vesel a awm tak lo ah chuan a lang dan te dangin tunah hian eng nge ni amah pawh hian a hre tawh lo a ni. Anni chuan Teng Geng hnenah chuan Gojo release dan chu an zawng a, Teng Geng hian engkim a hria ti ila a sual lo ang, an tih tur te pawh a hrilh thin bawk a. Prison riam ti che thei hmanraw powerful tak pahnih a awm a, pakhatna chu Inverted Spear of Heaven niin, chu chu Toji hmang ṭhin kha a ni a, pakhat leh chu Black Rob. Mahse kum sawm pahnih kal ta khan Satoru Gojo chuan Inverted Spear of Heaven chu a lo ti chhe tawh a, chutiang bawkin Black Rob chu amah ngeiin a lo ti chhe tawh bawk. Mahse beisei tur pakhat an la nei, chu chu angel tih niin, tunge a nih leh eng thil tih theihna nge a neih an la hre chiang lo a, Master Tengeng Soidah chuan Kaling Game a an luhthuk hunah angel chu an hmu theiin a ring a ni. Chu chiah chu inngahna tur an nei a, a bak chu Gojo in a ti che vek a nih kha, angel pawh chu an convince thei kher ang emaw chu. Kaling game-a an luh dawn avangin tlem tlem kan sawi fiah ang. Kaling game chu Kenzaku huaihawt, Battle Royale game a ni a, mahse a nihna takah chuan Dead game a ni. Kenzaku-in engvaiin nge he game hi a siam? A pakhatnaah chuan mihring zawng zawng chu nuai bo a duh, a pahnihnaah chuan Curse Energy tam tak siam. Hlawhtling takin Kaling game hi kalpui ta se, Kenzaku hian eng nge thleng dawn a hre bik lo a, a hriat zawng chu mihringte tan thil rapthlak tak leh tawpna ni a ni dawn tih hi a ni. Tin, Ken Zaku chuan he Kaling Game chhungah hian Mahito thil tih theihna, Idol Transfigurate hmang khan mihringte chu thil tih theihna thar a pe a, tichuan hmanlaia dawithiam kan tih ho khatiang ang chi kha a kai tho leh bawk a. Tichuan, an ni ho zawng zawng chuan Kaling Game chu an khelh a ngai a, an khelh loh chuan thi a ni mai. A tu pawh chuan point an hmuh a ngai a, Sorcerer an thah apiangin point chu a pung tam a, Non-Sorcerer an thah erawh chuan point a pung tlem thung. Kaling game ah hian player point zah nei chin in rules thar an siam thei a, chu chu Megumi leh Itadori tum ber tur a ni. Point zah chu an hlawh chhuak ang a, rules thar an siam dawn a ni. Kan lo sawi hmaih daih a, Megumi khan a unaunu chu chhan chhuah a duh nih kha, eng atangin nge chhan chhuah a duh?

Pahnih khat tan point zahmuh chu a harsat dawn avangin teammate tha an zawng phawt dawn a nih chu. Yoji chuan a u Chawsaw hnenah chuan lawmthu sawiin kut pharin duhsakna hlan chungin an invailiam a. Mipuite chuan fiamthu thawh lo enin fiamthu thawhtu chu fumihik taka ba niin mahse tumah chu an nui lo.

I lak tlak loh tak zet a ni tih hi i rawn hre nawn leh dawn mi a lo ti hrep a. Maki chu hma lam panin a kal zel a, Forbidden Vault an tihah chuanin luh ngei a tum a, chulai hmunah chuanin a nu pawh lo awm vein chulai hmuna luh phalna chu i nei mi, kal tawh suh, tiin a lo hrilh a. Maki chuan luh phalna chu zengtlen hotupa ber Megumi hnen atang a neih thu in a chhang a, Megumi chu zengtlen hotupa a ni dawn tih a hriat chuan in a phur teh chiam lo. Maki hnenah chuan nangmah kha ni zawk daih la a ti a, Maki chuan ni zawk ila a tuama khuan in min zui duh lo ang a ti ve thung a. Maki chu a nu chuanin ring takin a au a, kal lo tur chuan a ti. Mahse ngaihsak duh loin hma lam pan chuan a kal zel. Forbidden Vault chu a hawng a. A chhung a luh chuan a pa leh a unau nu Mai chu lo awmin a pa chuan hetlai hmunah eng kharstûl mah Maki a awm hlein em? Let leh nghal rawh, a ti a. A pa bulah chuan Mai chu hliamna tak tuarin a lo bawk reng bawk a. Maki chuan a pa chu pan hnain a khar stool Dragon Bone chu a lek chhuak a, a pa pawh a lo inring ve nghal. A pa chuan a hmain, Kei ai a ka unaupa, Zengtlen heta an thlang zawk chhan kha i hria em? a ti a. Maki chuanin. Mah ni fate hial pawh thah duhna rilru i put vang aniang chu a lo tihsak a. Maki chuan a pa chem chu a sahbawng sak a, mahse a pa chuan Curse Energy hmangin Maki chu a sat let ve a. An pahnih chuan a pa chuan a hnuk phei a, Nangni pahnih nep lutuk avang leh lak tlak loh lutuk avang hian ka nih tur ang pawh ka ni thei lo a, ka nihna tur zawng zawngah pawh ka unaupa a ni vek a, tiin a phun phei nuah nuah a. An unau hnih chuan room pakhatah hian a dah a, chutlai hmunah chuan Special Grade Two Cars tam tak te chu an awm a. A pa chuanin ka awm vangin an lo la lang ngam lo a, ka kal hunah an lang chauh ang, a ti a. Chulai hmunah chuan training in nei ziah anga in dam khawchhuah thei leh thei loh chu in theihna zir a ni tawh ang tiin a kalsan a. A pa kal hnu chuan Mai chuan Maki che thei tawh lo, Muangchanga thi mek chu a pan hnai a, Thawk leh khatah Maki chu tuipui kamah hian a lo awm a, a bulah Mai chu a lo thu ve bawk. Hetlai hmun hi Mai'n a technique hmanga a siam niin ka lung ngaih chang apiang leh hun harsa ka tawh chang apiangin hetlai hmunah hian ka kal thin a, chuvangin hetlai hmun hi nuam ti deuhin i lo tlawh thin tawh dawn nia tiin a unau nu chu tuipui thuk lam a pansan a, Maki chuanin a unau nu chu lo let tur chuan a au a. An ni pahnih hi pakhat angin lo piang ta se chak tak tur an ni a, mahse phir anga an piang avangin an taksa chu a in balance tawk chiah a, chu chu Mai chuan hmu thiamin a unaunu chu chak tak ni tur leh superhuman ni tur chuanin a kalsan a ngai tih a hria a, ani hi chuan Khars technique a hmang thei a nih kha, mahki erawh hi chuanin engmah a nei ve lo a, chuvangin a unaunu tan chuanin a in sacrifice a. Mai chuan a kal hma chuan Maki hnenah engkim ti che vek tur chuan a ti a, a unau nu a dam khawchhuah theih nan a nunna chu a hlan ta a ni. Maki chu rawn tap chhuakin Mai chu a au vak vak a, Mai lah chuan nunna a nei tawh bawk si lo, an bulah chuan cars tam tak te chu an rawn awm tawh a, Pu Ajit Jain, Maki pa chuanin thil dik lo awm tih hriain rang takin a leh hawi nghal a, Maki hmachhawn tur chuanin a lo inring nghal. He ka kut ngei hian ka lo that teh ang che tih pahin Maki chu lo welcome a tum a, mahse chet pawh a lak hma chuan Maki chuanin a that fel hman.

Khars energy nei lo leh khars technique hmang thei lo ni mah se, a che te chu rangin amah hi a chak em em a, tunah chuan special grade ah pawh Gojo te level ang han pha tan lo chuan hneh chi rual a ni tawh lo, a hma a Zengtlen member tam tak amah dang tum tu te chu Naupangin dawl leh hnim duh ang anga kan chhawk ang mai hianin a that hlawm a. Chumi ruma mi zawng zawng chu tu chunga mah za ngaina nei mi a lo chuan Maki chuanin a that fai ta vek a. Chutah an sawr sawr a neih that ber. Hei chuan Maki chu kut lian tak chuan a chawi kang a, a mitha te thisen chu a tam em vangin tui angin a luang thla bawk. A lu bawk ho a ching fel zawh hnu chuan a lu lawk ho chu an rawn in lar ve leh a, Maki chu muangchang lo chuan in a che leh nghal zung zung a. Mahse a grade sang deuh chinah pawh harsatna chu nei chuang lo, rei lo te a, a dah tha leh nghal zel a. Chutah Maki chu na tak mai hian invisible force hmang chuan che thei lo tur in an nawr bet a, mahse rei tak chu an chelh thei hmel lo, Maki chuan a lo sual let a. Chu chu Jinichi hnenah chuan remchang a la a, Maki chu thah tum turin an ti a. Toji ina a zeng Glenn a tih chhiat lohna chhan kha chu tul a tih kher loh vang a ni. Duh ni se lang chuan hmanah khan a ti che thei tawh ang. Mahse pawisa leh a hna chiah kha a ngai pawimawh. Chutah Jinichi chuan a physical strength leh a curse energy te chu hmang kawpin Maki chu a han hnek a. A hnek nat em avang chuan tuna an awmna chu chhe nghal vekin Leia te pawh chuan a kut thla te chu a lang che chu a. Maki chu an hne ta emaw an inti, mahse Maki zawk chuan Jinichi lu chu lo khaiin tuiah chuan a paih ta daih a. Tunah final boss Naoya chu a lo lang ve leh a. An pahnih chuan an insual nghal char char a, Maki chuan a chet dan engkim chu a chhinchhiah a, mahse, a chet rang em avang chuan a tirah chuan a counter dan tur a hre bik lo. Kan sawi thin ang khan Naoya hian second khatah frame sawmhnih pali a siam a, chung a frame siam ah te chuan a duh ang than in second khatah vawi sawmhnih pali a che hman a, chuvangin Maki chu damage tam tak a pe a, A duh dan dan te chuan a han theh phar vel a, mahse Maki chuan a chet dan zawng zawng chu uluk takin a chhinchhiah char char a. A duh chuan rang tak tak chuan a che ve thei ta meuh mai, mahse a hun tak leh a chak lohna lai tak chu a chang ran a. Chutah Maki chuan a duh a hmu ta nge ni? Han insawh nghet te tein an thunder slap phawt a. Chutah a Naoya pawn a vawikhat attack ah zawh fel nghal a tum, a top speed movement chu a hmang a. A tlan chak lutuk avangin ama thla pawh chu a tlan pel leh zel a, a bula in leh tlang lo awm te pawh chu a che phei nghal vek zel. Maki chu a vawikhat attack ah chuan zawh fel chu a tum ta a, mahse Maki pawh lo inring ve ranin a lo leh hawi thut a, Naoya chu a hnek pawp a. A hmai ruh te chu a sawp thla nghal vek a, mahki khan a tir khan a attack thei lo pawh a ni lo, a chak lohna laia zawng kan tih tawh kha. A speed sang lai bera vawi khat hnek keuh kha a tawk em em a ni. Mi zawng zawng chu a dah tha ta a, a nu tiam lo in. Mahki chuan a nu chu a vaw zawng leh a, a chungah pawh chuan khawngaihna a lantir chuang lo. Naoya kha a lo la thi lo a, chau takin inchhung chu a rawn lut a, a theih ang tawkin a rawn bawk vak. Chutah, Maki nu la thi chiang lo chuan chem tein a hnungah chuan a rawn vit hlum ta a. Tichuan, a unau nu duh ang ngeiin Maki chuan Zengtlen member zawng zawng te chu a that fai ta vek a.